kan zalaalam jiraatu rabbuma subhaanahu wa ta'aalaa haga jirru gaa rabbiin kheyri irratti iimaanaa fi fayyaadhaan nu haa jiraachisu inshaallah gaa amma bakkitti argamnu kuni dachii kabajamtuu dachii qulqulluu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti faarse quraana isaa keessatti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kabajaa isii nu barsiise achi jirra makkaa jirra Inshaallah asumaa gaa dhokannee du'aa isin godhaa turre arra immoo mee haa gabbaanu jenneetuma isinitti gabbaan inshaallah bakka jirtanitti keessattuu hongeen balaan beelaa biyya keenya keessatti bu'aa jiru hedduu yaaddeessaa fi hedduu kan garaa nama balleessu waan ta'eef dhugumatti gaa haga dandeenyutti rabbi kadhachaa jirra. kan awwaatu rabbiidha subhaanahu wa ta'aala isinilleen bakka jirtanitti aamiin jechaa nu waliin inshaallah du'aa'ii teenya tana rabbi akka nuu qeebalu akka nuu kadhatta akkasuma obbaliyyan keenya hayyootarraa abbootii amantiirraa jalqabee keessattuu olamaa'ota keenya sheekkan keenya obbaliyyan keenya qaqqaalii kan akka Ustaaz Sufiyaan, Raayaa Abbaa Mancaa, Sheek Jamaal Aliyyii akkasumatti abbootii qabeenyaa guutuu Itoophiyaa keessa jiruu fi keessattuu naannoo Oromiyaa keessa jiran warroota obboleeyyan keenya beela irraa baasuudhaaf gumaacha guddaa godhaa jiran haqiiqatan isin duubatti du'aa isin godhaa jirra. Waan dandeenyu nuti illee isin duuba jirra. Baarakallahu fiikum. Hawaasni keenya immoo obboleeyyan keenya kanarratti ilaallatee akka isaanillee isaan waliin akkanatti hirmaatee kheyrii tanarratti isaan waliin jiraatun jaa inshaallah gaa akkuma gartan kunnoo gamaa gubbaa ol beehitiin isinii mul'isaa jira kuni jaarmee guddarra jira jechuu harameen mashaallah akkana fakkaata warri hiree bakka tana dhufuun argatiin rabbii isin haa fidu isin jenna Ka'abaan kunno jarmee kana duuba jirti. As duuba jirti. Inshaallah gaa hiree tana rabbiin bara hunda isiniif haa qoodu. Warra dhufeellee daddeebi'ee rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra as keessatti dhufee rabbi gabbaru rabbi isin haa godhu. Egaa salaanni tokko asitti salaatuun mindaan isaa salaata kum dhibba tokko haa biyya keessa salaannu salaata kum dhibba tokko sadarkaan isaa jechuudha. Fakkeenyaaf ati amma bakka jirtutti salaanni ati salaattu takkichaan salaanni ati salaattu eh, makkaa kana keessatti jechuudha harama keessatti sadarkaan isaa salaata kum dhibba takka haa ati biyya keessa salaattu irra caala jechuudha. Salaata kum dhibba takka.

Ta dhooysaan hojjanne, tan mullisnee hojjanne, tan beekhan hojjanne, tan wallaalan hojjanne, Yaa Rabbi dilii nuti ifitti beeynuu fi ta nuti ifitti hin beeyne hunda Yaa Rabbi nuf ararami. Yaa Rabbi Yaa Rabbi osoo nuti ifitti hin beekhin yoollee sittillee qindeeysine shirkiillee heddu jenne Yaa Rabbi nuf ararami. Yaa Rabbi dilii teenya xiqqoo guddoos nu dhiisi. Yaa Rabbi haadhaa fi abbaa keenyaaf ararami. Kha lubbuudhaan jiraniif Yaa Rabbi umrii fayyaa fi iimaanaa isaaniif dabali. Yaa Rabbi. bakka jiranitti nagee nu godhi yaa rabbi umrii iimaanaa umrii nagayaa umrii fayyaa umrii rizqii umrii ittiin si gabbaaran yaa rabbi isaaniif kan dheeres yaa rabbi umrii isaanii fayyaa fi imaana irratti yaa rabbi haadhaa fi abbaa keenya kan du'aniif akaakawwan keenya kan du'aniif akkoowwan keenya kan du'aniif dhiiraa fi dhalaa keenya kan irraa du'aniif xiqqaa fi guddaa keenya kan nurraa du'aniif yaa rabbi isaan isaanowwan shahaadateen irratti du'e hundaaf yaa rabbi xiqqaa fi guddaa keenyaaf yaa rabbi dhiisi yaa rabbi araaramiif yaa rabbi qabrii isaanii qabrii caffee caffee jannata irraa taasisu taasisi yaa rabbi yaa rabbi dilii isaanii hunda dhiisiif yaa rabbi yaa rabbi si kadhanna yaa rabbi yaa rabbi osoo dilii teenyaatiin taate yaa rabbi addunyaa irra waan jiraannu guyyaa tokkollee yaa rabbi rahmata keetiin yaa rabbi tola oloon ulummaa keetiin as jirra yaa rabbi deeteenya nu dhiise yaa rabbi balaa fi beela biyya keenya irraa yaa rabbi kaase yaa rabbi obboleeyyan keenya kan beelaan rakkataa jiran yaa rabbi kan dheebuudhaan rakkataa jiran yaa rabbi rooba rahmata keetii buusiif yaa rabbi yaa rabbi si kadhanna yaa rabbi yaa rabbi balaa beelaatii fi yaa rabbi balaa namaa hunda yaa rabbi ummata keenya irraa qabi yaa rabbi Yaa Rabbi biyya keenya biyya nagaa nu godhi. Yaa Rabbi si kadhanna yaa Rabbi. Yaa Allah. Yaa Rabbi si kadhanna yaa Rabbi. Yaa Rabbi. Yaa Rabbi balaa beela biyya teenya irraa qabu yaa Rabbi. Yaa Rabbi. Yoo dilii teenyaan as geenye yaa Rabbi dilii teenya yaa Rabbi atummaan nuuf araarami yaa Rabbi. Yaa Rabbi akka dilii keenyaatiin miti akka rahmata keetiitiin yaa Rabbi rooba rahmata keetii biyya keenyaaf nu buusi. Yaa Rabbi qabaataa keenya dhabaataadhaaf yaa Rabbi rahmata buusisi. yaa rabbi warra garaa walitti jabaatu yaa rabbi nun taasisiin yaa rabbi warra rahmata waliif godhu nu taasisi yaa allah yaa rabbi si kadhanna yaa rabbi obboleeyyan keenya kan yaadaa fi muraada qaban kan rakkoo adda addaa qaban kan quuqa adda addaa qaban yaa rabbi yoo taa'aa jiraatan akkuma taa'aa itti yaa rabbi haajaa isaanii immoo fixeef yoo dhaabbataa jiraatan dhaabbinuma isaan keessatti haajaa isaanii fixeef yoo ciisaa jiraatan akka ciisarraa ka'anitti yaa rabbi hajaan isaanii guutamte jana je'in yaa rabbi ha ilmoo qajeelfama yaa rabbi ilmoo naa qajeelchi jee yaa rabbi hoywaataa jiru ilmaan qajeelchiif ka ilmoon irraa dhukkubsattu yaa rabbi yaa rabbi fayyisiif yaa rabbi kan qaamni keessa dhukkuba yaa rabbi qaama isaa nuu fayyisi kan sammuun isaa dhukkubdi yaa rabbi nuu fayyisi yaa rabbi dhukkuba kaansarii fi dhukkuba HIV ti dhukkuba dawaan qabne irraa yaa rabbi nutiisi yaa rabbi ka dhukkubsatee hospitaala jiru hunda yaa rabbi nuu fayyisi Yaa Rabbi xiqqaa fi guddaa keenya yaa Rabbi dhibeedhaan hin irarsin. Yaa Rabbi baqattoota keenya kan guutuu addunyaarra baqatanii biyya namaa keessatti dararamaa jiran biyya namaa keessatti gatii ilma namaa dhabanii gatii bineensaatti illee dhaban yaa Rabbi yaa Rabbi uummata sanumaan isaanii dubbadhu. Yaa Rabbi obboliyyeen keenya kan hidhaa keessa jiran hidhaa keessatti dararamaa jiran yaa Rabbi isaaniif illee darmadhu. Yaa Rabbi si kadhanna yaa Rabbi yaa Rabbi.

Kasii jecha wal barre hunda yaa rabbi obboleeyyan keenya hordoftoota keenya jaallattoowwan keenya hundaa hoo yaa rabbi ka yaada adda addaa qaban muraada adda addaa qaban yaa rabbi yaada isaanii fi yaadaa fi muraada isaanii guutiif yaa rabbi yaa rabbi akka isaan itti dhadhan walitti guutiif yaa rabbi yaa rabbi fayyaa boodaan dhukkubni hin jira isaan badhaasi nagee boodaan rakkoon hin jira isaan badhaasi yaa rabbi gammachuu boodaan gaddii hin jira isaan badhaasi yaa rabbi yaa rabbi qabeenya boodaan Dhabeenyi hin jirre. Durummaa boodaan hiyyummaan hin jirre. Fayyaa boodaan dhukkubni hin jirre. Yaa Rabb iimaana boodaan kufrummaan hin jirre. Yaa Rabbi san isaan badhaasi yaa Rabb. Yaa Rabbi jidduu jaarsaa fi jaartii ka rakkoo qaban, kan guutuu addunyaa irra jiran, kan addaan faca'ee jiru yaa Rabbi walitti araarsi, walitti deebisi yaa Rabbi. Yaa Rabbi Yaa Rabbi qalbii isaanii walitti fayyisi. Yaa Rabbi ummata keenya ka yaadni adda faca'e. Yaa Rabbi ka wal qoqqodaa jiru ka gandaan, biyyaan gosaa wal qodaa jiru yaa rabbi tokko nu godhi yaa rabbi yaa rabbi haala ummata keenyaa ni garta yaa rabbi tokko nu godhi yaa rabbi abbaa biyyaa nu godhi biyya keenya irratti alagaa nu godhin yaa rabbi biyya nama irrattis ummata rakkataa nu godhin yaa rabbi bakka hundatti warra kabajamu yaa rabbi nu godhi yaa rabbi yaa rabbi yaa allah obboleeyyan keenya Kan mana kee kana takkaa dhaabbatee hin beekne yaa Rabbi carraa hiree isaan asitti dhufanii itti si gabbaran yaa Rabbi laaffisiif. Yaa Rabbi warra dhufees irraa qeebali. Yaa Rabbi warra baranuu bara hundaahu daddeebi'ee mana kee kana fayyaa fi iimaana irratti keessa salaatu. Keessatti si zakkaru. Keessatti si gabbaru yaa Rabbi nu taasisi yaa Rabbi. Yaa Rabbi bakka jirruttis nu mijjeessi. Yaa Rabbi si kadhanna yaa Rabbi. Yaa Rabbi du'aa itana nu qeebali yaa Rabbi.

Rabbi haa qeeblu inshallah. Tokkoo keessanillee hin dhisne. Kana jibbuus, kana jaalatus, kana arrabsus, kana faarsus hundaaf wallahi du'a godhaatiin ture. Rabbi haa qeeblu inshallah. Rabbi haa qeeblu. Hadaraan waan isin dhaammadhu immoo namni qabeenya qabdan qabeenyaan uummata keenya bira dhaabbadhaa warra hongee beelaan dhumaa jiru. Laayivii kanallee irraa maquma isaanii jechaa fi hin seenee malee haqiiqatan xiqqoo sila bakkii jirru kun Rabbii waliin waywaata silaa kobumatti tola haa tahu garuu la'alla tana keessa aaminii teessan keessa Rabbiin nama tokko kan irraa naaf qeebalu hin dhabu jechumaafin dhufe inshaallah anallee Rabbi akka narraa qeebalu hojii teenya hunda jecha keenya hunda waan Rabbiif jecha hojjannu mindaa namarraa warra akka hin barbaanne galata namarraa akka hin barbaanne faaruu nama akka hin barbaanne Rabbumarraa akka waa kajeelluuf jecha warra hojjetu akka nu godhu Rabboomaaf Rabbi irraa waa barbaada warra waa hojjetu warra waa dubbatu akka nu godhu hadara wanni isin dhaammadhu sani. Hadara du'aa'ii tana naa godha. Yaa Rabbi hojii obboleessa kiyyaa jechaa fi waan inni hojjetu hunda yaa Rabbi tarraa qeebalte yaa Rabbi nu godhi. Ja'atiin tana na qofa naa kadhadha qeebaltii Rabbii nu kadhadha inshallah fi sodaa Rabbii imaana Rabbii isinillee tanuma isin kadhanna. Haqiiqatan isin duubatti immoo wallahi Rabbi isin kadhachaatiin jira. Obboleeyyan kiyya ka Rabbiif jecha wal barre, ka da'awaa Islaamummaa irratti wal barre, ka Qur'aanaaf jecha wal barre, ka Hadiisaaf jecha wal barre, ka gartee rakkoon walitti arraan tanaa waliin nu fidde tokko nu goote, ka gartee haqiiqatan dura gaa feesuu gaafa eegalluu Qur'aanaa fi Hadiisaaf eegalle osuma jannuu gaa quuqamaa fi rakkoo hawaasaa gabrummaa uummata keenyaatiin itti sagalee tahuu eegalle. Guddaan immoo hojii Rabbiitiif subhaanahu wa ta'aala walitti dhufne. Kanaafuu bakka jirtanitti du'aayi nu godhaa. Nutilleen du'aayi isin godhaa jirra. Inshaa Allah akkasi obboleeyyan keenya immoo kan qabeenya guddaa osoo haajaa qaban qabeenyi hawaasaaf hin tolin, qabeenyi lammiidhaaf hin tolin, qabeenyi aanaaf hin tolin, qabeenyi firaaf hin tolin qabeenyaa miti jedhanii osoollee guddaallee qabaachuu baatan waan qabanirraa ummata isaaniitiif achi if dabarsanii kannuun isaanii sun waan guddaa ergaa guddaa qaba. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra haa jaalatu. Rabbiin qabeenya isaan irraa baasanii kannan san Rabbiin dachatachaa godhee fi Rabbi isaaniif haa deebisu. Rabbi ammallee itti haa dabaluu fi isinilleen du'aa godhaa fi namni beektaa Nin qabaafii miti ka kannu Rabbiin qabaaf kanna. Namni Rabbii abdatee waa kanne immoo yoomiyyuu takkaa xiqqaatee hin beeku. Kanaaf warri qabdan immoo osoo lammiin si biraa beela'uu, osoo lammiin akkanatti dhiiguu, osoo lammiin akkanatti beelaan du'aa jiruu ka qabeenya irra teessee ukkaamsitee qabeenya kee waan biraatiif ol kaayaa jirtu Rabbi si argu duuba. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyarraa malaa'ikaa lamaatu Ilma namaa kanarratti gad bu'a jee Rasuulli Aleeyhi Salaatu Salaam. Malaa'ikaan takka isa guyyarraa ganamarraa galgalarraa hogguu rakkataan isa kadhatu waa kannatu san Allaahumma anfiq munfiqan khalafa wa mumsikan talafa jette talafa jetti jee Rasuulli Salaatu Salaam. Malaa'ikaan yaa Rabbi ganama irraa tokko ni abaarti tokko ni eebbisti jee rasuulli alayhi salaatu wasalaam yoo qabeenya osoo qabdu ummanni kee osoo si biratti beela'u ati arraan tana qabeenya san ukkaamsitee baankii keessatti lakkoofsuma miliyoona lama miliyoona sadii miliyoona afur miliyoona shan lakkaawamu qofa yoo taate wallaahi abaaramaadhaati wallaahi abaarama osoo namni qabeenya qabdu ummanni kee si biratti dheebotu si biratti beela'u firri kee aanaan kee lammiin kee Hawaasni sabaa sablammoon si biratti beelawee dhumaa jiru wallahi qabenya ati baankii keessaa qabdu yoo jara sanif hin tola itti hin oolin wallahi abaaramaadha ati anaa miti rasula rabbi je alayhi salaatu salaam namni immoo guyyarraa waan dandahu rakkataadhaan dheebuu itti baasu beelawaa beela itti baasu guyyarraa malaa'ikaan rabbii isa eebbistu malee hin taane jira rasula salaam namni kannatu guyyarraa rabbiin isa eebbisa malaa'ikaan rabbi isa eebbisti Allaahumma yaa Rabbi jetti bar yaa Rabbi isa karaa keetirratti rakkataa gargaari isa baasu yaa Rabbi bakka buusiif jetti jee malaayikaan Rabbi waan inni baase sanirra yaa Rabbi bakka buusiif jetti jee isammoo maallaqa qabu san qorqodee dhooyfatee dide immoo yaa Rabbi maallaqa isaa san balleessi jetti irraa khasaaraa hiraar qabeenya qaburraa agabuu qabeenya gaburraa hiraaruu qabeenya qabu biraa itti gammaduu dhabuu rabbi itti buuse jechuudha. Kanaafuu akkasii obboleen Islaamaa jabaadha isin jenna. Warri qabdan insha Allah waan qabdan irraa kan nudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan hunda kan naan jenne waan qabdan irraa waan qabdan irraa anfiquu mimmaa razaqnaakum jedhe kan nadhaa waan qabdan irraa insha Allah. Kanaafuu baarakallahu fiikum rabbiin yaadaa murada keessan rabbi isin haa guutu takkalleen isin dhibin haasidaa fi histii budaa fi miqqanya ta namaatii fi ta jinni ta insiitii fi ta shayxaana rabbi isinirraa haa qabu rabbiin balaa halkanii rabbi isinirraa qabu balaa halkanii fi guyyaatilee rabbi isinirraa qabu rabbiin amrii isinitti jabaattee hunda rabbi isin haa laafisu rakkoo harka isin qabdu hunda rabbii furmaata rabbi itti isin haa kennu insha Allah taanga dhoysinee suutumatti qofatti du'aa isinii wana wallahi nam tokko illee hin dhisne nama wal beenuuf ka wal hin beenees xiqqaa fi guddaa karraa barannees Haa gartee guyyaa tokko toloo nutti olees haa guyyaa tokko nu arrabsees wallaahi hundaafuu rabbi kadhachaa jirra rabbi isin hawwaatu inshaallah bakkaan jiru tana keessatti bakki tun bakki bakka kabajaati bakka kabajaa tana rabbi isin hundallee haa fidu inshaallah yaadaan waadaa keessa rabbi isin haa guutu hunda keessanuu warri amma du'aa'ii deebifattan aboo akka isin niyyattanii olitti rabbi isin haa kennu warri du'aa'ii nu godhi jechaa jirtan hundinuu du'aa'iin teessan wanni isin niyyattan sun niyyaan teessan Rabbi isinii guutee itti warra gammade rabbi isin haa godhu inshaallah. Rakkoo isin qabdan rabbi ni beeka. Ta isin salfa dubbachuu salfattan tan gaafachuu salfattan rabbi ni beekaa mi rabbi ammumatti isin haa fixu inshaallah. Kan qeebulu rabbi ati aamiinuma jee du'a aamiinuma na gargaara ati. Baarakallahu fikum rabbi jecha isin jaaladha nageenyaa jiraadha. Rabbiin ulfinaa fi kabajaa fi guddina